Salam. Bu günki sapagymyzda men size dokumenta suratlary, diagrammalary we başga-da dürli şekilleri goýmagy öwrederin. Ýadyňyza düşýän bolsa, ilkinji sapakda internetden alyp Word-da ýerleşdiren dokumentimiň görnüşi ine şeýledi. Ine, Bu bolsa şol tekstiň abzas bölümde ýerleşýän parametrleriň ýerine ýetiren sazlamalarynyň soňky görnüşi. Tekstiň oňarylyşyny hem-de şrift saýlamagy men size öňki sapaklarymyzyň birinde öwredipdim. Ine, bu bolsa şol tekstimiziň suratlar, şekiller bilen bezelenden soňky görnüşi. Serediň, tekstimiz başdakysyndan has üýtgäpdir. Şoň üçin Word programmany öwrenmäge dowam edeliň-de, şu gün Suratlara, şekillere degişli bolan Illustrasiýa bölümini has içgin öwreneliň. Bu bölümde ýerleşýän gurallar tekstde bezeg işlerini geçirmek üçin örän wajyp gereklidirler. Ýagny, olaryň kömegi bilen tekstimizi dürli suratlar, diagrammalar, başga-da, dürli şekiller bilen bezäp bileris. Siziň bu gurollary hasam oňat öwrenmegiňiz üçin men ähli usullary öz mysalymda görkezerin. Şol mysallamda men illýustrasiýalaryň görnüşleriniň, ýagny bezeg işleriniň ählisini görkezjek bolaryn. Geliň indi başlalyň. Men myşkaň kursoryny dokumendiň başynda goýýan, sebäbi ilkinji şekilimi men şu çäklerde ýerleşdirjek bolýan. Soňra wstawka bölümine baryp, Rysunki guralyny saýlaýan. Oň üstünde düwmäni basýas welin öňümizde surat goýmagyň iki görnüşi ýüze çykýar, ýagny Izobraženiýe w internete, onda suratymyzy internetden alyp bilýäs, hem-de Eto ustrojstwo, kompýuteriň ýadyndan, ýagny pametinden alyp bilýäs. Ilki bilen Izobraženiýe w internete saýlaýasda bu ýerden suraty öňden düzülen, dürli kategoriýalara bölünen bibliotekadan alyp bilýäs.

Gerekli bolan faýlyň suratynyň üstünden iki gezek myşkaň çep düwmesini basýas. Ine boldy. Indi bu surat Microsoft Word-da aýratyn iş meýdany hökmünde ýerleşýär. Şeýle-de ony hem redaktirlemek ýagny üýtgetmek mümkindir. Onuň görnüşini her hili edip üýtgedip bolýar hem-de biz ony islän ýerimizde geçirip goýup bilýäs. Suraty ýerleşdirmek mümkinçiliklerini köpeltmek üçin onuň tekst bilen arasyny sazlaýan funksiýadan peýdalanmaly. Oň üçin ine şu. Parametry wstawki znaçogyna basyp, Obtikanie tekstem punktundan özümize gereklisini saýlaýas. Ine-de netijesi. Şeýlelikde, suratyňyz awtomatiki ýagdaýda tekstiň ýanyndaky boş meýdanda öz ýerini tapýar. Bu funksiýanyň içindäki görnüşlerden men şu görnüşi has gelşikli gördüm. Indi bolsa dokumenti gyzyklandyrmak hem-de ýönekeýleşdirmek üçin illýustrasiýada ýerleşýän bezegleriň başga bir görnüşinden peýdalanaýyn. Gysgajyk girişden soň, men tekstiň manysynyň üýtgeýänini görýän. Şrift nastroýkalarynyň kömegi bilen men onuň adyny üýtgedýän. Soňra Wstawka wkladkasyna gaýdyp gelip, Illýustrasiýa bölümden Figury znaçogyna basýan. Bu ýerde dürli şekilleriň görnüşleri ýerleşýär. Ýöne meni şu wagt adaty çyzyk gyzyklandyrýar. Şoň üçin men ony saýlaýan-da, myşkaň kömegi bilen ony çyzýan. Ine, çyzyk peýda boldy. Ol hem aýratyn obýektdir. Şonuň üçin men ony her hili edip üýtgedip bilýän. Ony etmek üçin, Çyzygyň üstünden myşkaň sag düwmesi bilen basyp, menýuny çagyrýan. Meni bu menýunyň Format figury punkty gyzyklandyrýar. Şu punktdan peýdalanyp men çyzygyň daşky görnüşini üýtgedip bilýän. Meselem, onuň reňkini. Ýogynlygyny. Görnüşini, ine, şeýleräk edip, üýtgedip bilýän. Hem-de islegime görä üýtgedýän. Obýekti dogrulap gerekli ýerde ýerleşdirýän. Onda näme? Men size Figuri komandasyny ulanmaklygyň kiçijik mysalyny görkezdim. Häzir men bu sahypada ýerleşýän tekstimizi ýene üýtgetjek. Oň üçin Wstawka wkladkasyndan Figuri bölüminden ine şu ýokarda çepde ýerleşýän şu znaçogy basýan. Soňra stranicany görkezýän-de ine şeýleräk gönüburçluk döredýän. Soňra tekstiň bir bölejigini saýlap Wyrezat, ýagny Ctrl-C, hem-de Wstawit, ýagny Ctrl-V, komandalarynyň üsti bilen ony şol gönüburçluga ýerleşdirýän.

Geliň indi bolsa znaçki atly indiki gurala seredeliň. Ine, görşüňiz ýaly bu ýerde dürli znaçoklaryň, şekilleriň ençeme görnüşleri ýerleşýär. Bulary hem her hili edip üýtgedip bolýar. Meselem, biz adaty ýüzlenme belgisini saýlaýas. Geliň indi ony üýtgedeliň. Obýektiň üstüne basyp, Format wkladkasyndan Saýlan ýüzlenme belgimiziň daşky görnüşini üýtgedýäs. Dokumenta goşulan obýektleri dublirować, ýagny edil şol obýekti şol görnüşde köpeldip bolýar. Ol teksti kopiýa edilýän düwmeleriň üsti bilen ýerine ýetirilýär, ýagny Ctrl-C hem-de Ctrl-V. Häzir bolsa wajyp bolan bir ýagdaýa üns beriň. Ýüzlenme belgilemizin ikisem biziň gönüburçluk obýektimizi azrak ýapýarlar. Ine, şu görşümiz ýaly. Näme üçin beýle bolýar? Sebäbi ol obýektleriň hersi aýratyn sloýda, ýagny gatda ýerleşýärler.

Ikinji ýüzlenmänem şeýle edýän. Indi olaryň ikisem yza geçirildi. Hem-de öňdäki obýektleri ýapanoklar. Indiki sahypamyza geçýäs. Häzir men size, ine, şeýle ýazgyny nädip etmelidigini görkezeýin. Onuň üýtgedilmegi hälkimiz ýaly usulda ýerine ýetirilýär. Bir tapawut etýän zat, olam daşynyň ramkasynyň ýoklugydyr. Oň üçin men Format wkladkasyna baryp, Kontur figury komandasynyň Net kontury punktyny saýlaýan. Ine taýýar boldy. Indi ýazgymyzy dogrulaýmak galdy. Indi bolsa surat goýmaklygyň ýene bir usulyny görkezeýin. Ol hem illýustrasiýa bölüminiň parametrleriniň biridir. Men gerekli suraty tapyp, ony açýan. Soňra Wstawka wkladkasyndan Illýustrasiýa bölümdäki Snimak komandasyndan Wyrezka ekrana görkezýän. Şundan soň Word awtomatiki ýagdaýda ýapylýar. Menä myşkaň kömegi bilen suratyň özüme gerekli bolan çägini belläp bilýän. Şeýden ýagdaýymyzda bu surat tablitsa taýýar görnüşine geçýär. Eger-de biz ony skrinşot eden bolsak, onda ol suraty bize gerekli görnüşe getirmek üçin gyrkyşdyryp oňaryşdyrmaly bolardyk. Galanynam öňkimiz ýaly üýtgedibermeli.

Stokowyý 3D modeli punktdan saýlap, ondan peýdalanjak. Ýokarky poýsk setiri obýektlary internetden gözlemäge mümkinçilik berýär. Oň üçin, gerekli ady girizäýmeli. Başga ýene bir ýagdaýda kategoriýalara bölünen taýýar suratlardan hem saýlap bileris. Men tekstimiň temasyna laýyklykda itiň suratyny goýsam gelşikli bolar. Şoň üçinem Koşki i sobaki kategoriýasyny saýlap, ine, şu suraty belleýän. Saýlan suratym 3D görnüşde bolansoň, men ony her hili edip üýtgedip bilýän. Başga-da eta ustrojstwadan peýdalanyp, kompýuterimde bar bolan ine, şu suraty hem goşjak. Yzyny dowam edýäs. Indiki sahypada men diagramma ýerleşdiresim gelýär. Oň üçin Diagramma znaçogyň üstünden basýanda, Word programmasynyň hödürleýän diagrammalaryň dürli görnüşleriniň içinden, mysal getirmek üçin inişi, krugowaýa, saýlaýan. Bu obýektiň dokumenta goşulmaklygy bilen bilelikde, Excel-iň uly bolmadyk tablitsasy hem ýüze çykdy. Oň içine biziň obýektimize degişli bolan ölçegleri girizmelidir. Meň ýagdaýymda ol Mars kompaniýasynyň eýeçiliginiň bölünişi baradaky berlenlerdir. Tablitsany hem şoňa laýyklykda doldurýan. Kompaniýanyň eýeçiligine degişli paýlar. Ýagny, doly wladeniýe kompaniýi. Çep tarapdaky hatara men kompaniýanyň eýeçiligine gatnaşyjylary belleýän. Sag hatarda bolsa olaryň milliard dollarda hasaplanan. Berlenleri öýjüklere ýerleşdirenimden soň. Men Excel tablitsany ýapýan. Ol indi maňa gerekgäl. Indi bolsa diagramma degişli sazlamalardan peýdalanyp, men ony azyrak korrektirowka edeýin, ýagny üýtgedeýin hem-de berlenleriň, ýagny maglumatlaryň gollaryny goýaýyn. Ine, şeýdip üýtgedýäs.

Indi bolsa Smart Art diagrammasy bilen tanyşdyrmaklygyň gezegi gelip ýetdi. Onuň elementleri hem biziň tekstimize gyzykly üýtgeşmeleri girizip bilerler. Meselem, biziň tekstimizde markirowanyny, ýagny alamatlandyrylan, spisok ýerleşýär. Menem şony dürli reňkdäki ýazgyly bloklara öwresim gelýär. Oň üçin Wybor rysunka Smart Art bölüminden. Ýönekeý blok spisagyny saýlaýanyna OK düwmäni basýan welin, mende bäş bölekden ybarat bolan obýektler döreýärler. Ýöne maňa alty sanysy gerek. Altynjyny goşmak üçin men myşkaň sag düwmesini basyp, Dobawit figuru punkty saýlaýan. Soňra spisikdaky punktlary kopiýa etmekligiň üsti bilen ýaňky obýektlerde ýerleşdirýän. Soňra ol obýektleri has oňaýly, laýyk gelýän ýere geçirýän. Ondan soň Konstruktor wkladkasyna baryp, obýektimiziň formadyny hem-de reňkini üýtgedýän. Şeýlelikde, internetden alnan şu uly bolmadyk makalany üýtgetmegiň üsti bilen, men size şekiller, suratlar, diagrammalar bilen işleşmegi öwretdim. Döredijiligiňizi hem-de zähmetiňizi siňdirip, teksti has gyzyklandyryp bolýar. Şunuň bilen bu sapagymyzy hem tamamlaýarys. Üstünlikler arzuw edip siz bilen hoşlaşýas.